Reit te, croeso chi. Mae Mared yn tynnu llun gyda ni heddi, a ni'n mynd i fod yn gwneud geiriau y cwm gan Hugh Chiswell, cam poblogaidd, cam ond bod pawb yng Nghymru'n gwybod gobeithio erbyn hyn, y Cymru Cymraeg yn enwedig. Um, Mae fe yn gan eiconig, mae fe'n gan i wneud â pyllau glôn, cae, cariad at gwm Cwm Tawe ble mae Hugh Chiswell yn dod o, a fi'n ddiolchgar iawn iddo fe am roi ganiatad i ni ddefnyddio'r geiriau. Felly, mae hwn yn mynd i fod yn un bach fwy cymleth i wneud, um, just achos mae geiriau yn mynd i fod yn trwy'r llun i gyd tro hyn. So, beth sy'n mynd i fod gyda ni? yw glor lawr fan hyn. Mae gennym ni bwll glo yn mynd i fod lan fan hyn. Mae y cwm a cwpl o tips glo yn mynd i fod yn y cefn fyna. Wedyn yn yr awyr lan fan hyn a yn y tir lawr ar y gwylod ar y chwith fan hyn, ni'n mynd i fod yn cael yn geiriau ni. A mae'r geiriau tro hyn yn mynd i fod yn rhan o'r gytgan, sef y graig yn sownd o dan ein traed a chariad at y cwm yn berwi yn ein gwaed. Felly mae lot fach o eiriau i ffitio mewn, oce? Okay? So, Os ni'n meddwl am cwarter yma'r dudalen, dyma ble mae'n glor ni'n mynd i fynd. Felly ni'n mynd i ddechrau off gyda fe fan hyn. Peidiwch wneud e'n cripiad rhy bell draw ffwr hyn, neu chi'n mynd i stryglan nes mlaen i ffitio y geiriau mewn. Iawn? So ni'n mynd i gadw fo draw yr ochr yma, a lan i tu a hanner ffordd. Dyn ni ddim eisiau mynd â fe lan yn rhy bell um, lan y dudalen. So, ni'n mynd i ddechrau off gyda'i helmed e. So dyma'r gole sydd ar ei helmed e. So beth ni'n mynd i wneud yw rhoi doi gylch fel yna mewn. Mae gweilod i helmed y wedyn yn mynd i fynd fyna. A wedyn dod nôl ar ei hunan e fel yna. A wedyn yr helmed unan, sy'n eisiau helmed sy'n mynd yn rhy uchel lan. Mae'n mynd i fynd o gwmpas fel 'na. Dwi ddim yn un sy'n dda iawn yn dynnu lluniau um, gwynebau, felly yn aml newch chi weld yn ymgelf fi, dwi'n cadw manylion yn, wel, yn bryn iawn. Ok, so dyna'i drwynau. Newch yn siŵr bod ei wyneb e wedyn yn amlwg yn llai na ble mae yr helmed yn dod mas. Ddim eisiau ei wyneb yn dechrau fel hyn, mae helmed e fel sydd wedi gwasgu ben y mewn. Um, felly ni'n mynd i fynd am lawr a lawr. Os dim eisiau mynd ar draws y gweilod eto, achos ni'n mynd i gael color i gota yn dod fanna. Okay? So dyna color i gota. Dyn ni'n mynd i gallu gweld gweilod i enau. Color yn mynd mas. Ddim dod mewn. Doi yn y hanner fel as chi moyn. Okay. Ysgwydde. Lle di ddim yn nawr? Yn dy mas, oce. Okay. So lle di fynd dod y goler di'n dod lawr a draw, oce. Okay. Ti, lan yr ochr arall. Da iawn, wedyn lawr a lawr y ddau ochr. Lawr a lawr dano. Perffaith. Da gen ti. A wedyn lawr y canol. A wedyn mae sgwydda fan do mas, oce? Okay? Rhaid e. Um, ni'n mynd i fynd â hwnna lawr. So mewn a lawr ychydig ni'n mynd fanna. A dyma i gorffe. A wedyn... Gweddill y fraich hefyd yn gallu dod fanna. A wedyn gallwch chi gael llinell yn dod lawr fanna hefyd. A felly bydde fe'n gwisgo un o'r siacedi llachar oren yma, so felly bod streipiau bach arian yn mynd i fod gyda ni fyna nes mlaen, a wedyn bydd y siaced i hunan felly'n oren. Os chi eisiau rhoi rhyw boced mewn, Croeso chi roi rhyw boced fyna os chi moyn, neu unrhyw fanylion arall. Ok, mae croeso chi roi llyged mewn trwy'n ceg a popeth arall, ond dwi'n gadael i fi dim ond gyda y trwyn. So dyna mwy na lai yn glor ni. Um, peth nesaf ni'n mynd i wneud yw tua hanner ffordd lan y dudalen. So mwy na lai ble chi wedi top pen um, eich glor chi. Mae gyda ni y llwybr yma, neu ochr y bryn yn dod lawr. Ok, so o top pen, ni'n mynd i ddod lawr ffordd yna. Pidwch dod lawr rhy syth, ok, ni eisiau cadw fe lan, ond dod lawr i ti hanner ffordd lawr i benne. Wedyn, ni'n mynd i fynd o ti o fan hyn, lawr i'w ysgwydd e. So mae dal dyn ni bwlch bach, bydd eisiau digon o le mewn fan hyn i roi y, geir, y gair at nes mlaen. So, so chi eisiau colli'r y gwagle yna, ond mae lot fawr o eiriau yn mynd i fy mewn fan hyn, oce? Okay? A wedyn, llwybr yw hwn, so mae llwybr yn dechrau'n dene, a wedyn mae'n dod lawr. So ni'n edrych fel se y glor wedi dod o'r uh, gwaith, oce? Okay? Ni'n edrych nôl ar y gwaith. Oce. Okay. Nesa, ni eisiau gweld y pwll glo lan fan hyn, felly ni'n mynd i wneud yr olwyn. Oce, okay, yn y pellter. Wedyn, ni'n mynd i roi ein Chris Croes ni mewn. Does dim eisiau ddefa fod yn olwyn ffansi iawn. Okay? Bydd pawb yn gwybod a'n deall mae pwll glo yw e mewn myned. Llinell yn dod syth lawr. Wedyn ni'n mynd i fynd am rhyw focs. Bach yn mynd draws yr ochr. A wedyn ni'n mynd i fod yn mynd a llinell fach yn dod lawr fyna hefyd. Okay, does dim rhaid i chi wneud yn union fel fi, jyst bod ydych chi rhyw fath o um, linellau sy'n edrych fel sy'n gallu bod yn uh, olwyn. Wedyn, mae'r ein yn dueddol o fod yn zigzag yn mynd lan fan hyn. Okay. Ie, yeah, felly ni'n zigzag sy'n mynd lan fyna. Hyfred. Gallwch chi wneud lleill bach dwbl fan hyn os chi moyn. Wneud y sefyll bach, y sefyll mas bach yn fwy. Yr un peth fyna. Ie, yeah, unwaith chi'n hapus gyda'ch llinellau chi, yn amlwg os ych chi'n neud un chi'n syth mewn pensel, ych chi'n gallu mynd nôl a trwsio pethau. Um, fi'n neud hwn mewn pen sharpie ma' fe ychydig bach yn amlwg yn anoddach i fi drwsio pethau ar ôl fi neud nhw. Ok. Right then, um, gewn ni linell bach yn dolaw fan hyn hefyd falle. Um, felly ni'n gallu linell bach yn dod yn syth lawr. Dwi e ddim yn ei lot o wahaniaeth o'r wedes i. Mae'n gyd yw'r rhain yw'r darnau metal yr, um, y pwll unan wedyn. Felly bod dynnu rhyw adeilad fan hyn, felly bod Felly fe fod gig yn y gweithwyr neu lle fe fod yr rhan gwaelod maen nhw'n paratoi i fynd lawr yn y lift neu be bynnag. Okay. So ni'n lliwio hwnna mewn hefyd. Peth mwyaf pwysig yw bod hwnna ddim yn mynd â gormod o le, achos yn amlwg chi eisiau bod yna Fel bod e'n amlwg bod pwll glo gyda chi, ond dim hwnna yw prif ffocws y llun, achos mae gyda chi yr holl um, eiriau yma i gan hyfryd cwm, um, y cwm Hugh Chiswell yn mynd o gwmpas y lle. Reit dan, i wneud yr uh, broses o roi geiriau mewn ychydig yn haws, ni'n mynd i gymryd bach o'r siapio rhyfedd yma mas, trwy jyst roi Yym, cwpl o, gallai fe fod yn tips glo, gallai fe fod y cwm ei hunan, so pan ych chi'n dod i liwio nes mlaen, gallwch chi fod yn lliwio nhw'n rhyw fath o lwyd neu'n ddu, uh, fel tip glo, neu gallwch chi liwio nhw yn um, wyrdd yn frown ac yn y blaen i gynrychioli'r cwm, mae fe'n hollol lan i chi. So beth fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i joc am bod e'n mynd i fynd... Beth yw'n mynd jyst rhyw fath o fryniau o'r ein, does dim gwahaniaeth ble maen nhw'n mynd, jyst bod chi'n gwybod eich hunan beth yw nhw. So felly gaf un yn mynd trwy'r cefn fyna, a wedyn felly gaf un fach arall yn mynd i fynd fyna, mae hwnna'n dod lawr fyna felly, a lle gallai ychwanegu un fach arall yn mynd lan fyna. Mae'n mae lan i chi. Okay? Mae, yr, yr holl syniad yw bod e'n neud mwy o le a siapio chydig bach yn haws i ni wneud y geiriau. Okay? Don't worry about it. Reit te, nesa, ni nawr yn barod i rhoi yn geiriau ni mewn. Felly, jyst i baratoi e, does dim eisiau mynd reit i ymyl y dudalen fan hyn. Gallwn ni fod yn neud rhyw siap nawr sydd fel rhyw fath o ffram ar gyfer yn geiriau ni. So byddai ddim yn neud yn byd ar ochrau tu fas na, mae'r geiriau i gyd yn mynd i ffitio tu fewn. So hwn yw ochrau yn um, yn geiriau ni fel petai. Okay? A dwi'n gwneud yr un peth lawr fan hyn. Dwi'n ddim eisiau colli gormod. Okay, achos mae lot o eiriau mynd i ffitio mewn fan hyn hefyd. Ond ddim eisiau ni fynd reit lawr i'r gweilod. Okay? Reit da. Ti'n hapus dyn nhw'n meddwl? Reit den, so mae eisiau um, tair streipen o'n ni ar y top, iawn? So ni'n mynd i dorri yn top ni mewn i un, a wedyn dau. Okay? Peidiwch mynd yn rhy agos fan hyn, chi eisiau cadw digon o le i chi allu ffitio llythyrau mewn. Mm. Okay? So chi'n gweld bod chi wedi mynd yn rhy agos. Fel bo Mari 'di neud hwnna dyw e ddim yn broblem. Oce? Cer lan lan lan lan 'na ti Mared. Oce? So gyda Mared nawr felly bydde hi ddim yn rhoi dim byd yn y darn fach 'na ond bydde hi'n dechre fan 'na wedyn i'r drydydd llun oce? Reit te so y graig yn sy'n mynd i fynd yn y strip yn gynta. So 1 2 3 4 5 6 mae eisiau 7 bocs yno chi. Oce? So i wneud 7 bocs um, ar ei rwydda. Chi'n neud y bocs cynta yn y canol, a wedyn bydd eisiau chi roi dwy linell ar yr ochr chwith, a wedyn dwy linell ar yr ochr dde. So just checwch wedyn i wneud yn siŵr bod gyda chi eich saith bocs. A pan chi'n hapus gyda hwnna, i ni wedyn yn goffa wneud yr Y. So dwi'n gwneud o'n weddol o gyflym. Os, chi, os ydw i'n mynd rhy gyflym i chi adre, jyst newch yn siŵr bod chi yn uh, gwasgu'r botwm pause na. Okay. G. Mae yr a a mynd yn y bocs nesaf, so ni'n mynd i fynd lan i gael yn yr ni. A wedyn mae'r a yn mynd i ffitio mewn yn y bocs ni newydd greu. I dot nesaf, so mewn y ddau ochr. G arall, Copio beth ni newydd wneud. A wedyn mae yn, so y, cofiwch gyda'r ys yn ni stopio pan ni'n cyrraedd gweilod y linell yna. A wedyn mae yn, yn mynd ar diwedd. So y graig yn. Nesaf, ni'n mynd i wneud sound o dan, felly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mae eisiau 9 box train, so byddwch yn ofalus. So, unwaith eto ni'n mynd i wneud yr un cyntaf yn y canol, ond sylwch fi'n wneud e lot yn llai train, Os mae eisiau ni ffitio 9 focs mewn i gyd, oce? Okay? So bydd eisiau tair llinell yr ochr yma nhw ni, a tair llinell yr ochr hyn, fel bod yn gadael pedwar bocs a pedwar bocs. So rhannwch hwnna mewn i 1, 2, 3. So mae dwi fi pedwar fyna, a hwnna neu 5. A wedyn mae eisiau tair llinell arall yn y fi fan hyn. So mae'n 1, 2, 3. Okay. So sound, ni'n mynd i wneud ys gyntaf. So na ys, oce, okay, ni'n siŵr bod o yn croesi. So os chi'n gwneud fel mae Mara yn gwneud nawr, mae na gyd sy'n eisiau Mara yn gwneud yw'n gwneud yr un gweilod ar un top ychydig yn hirach fel bod nhw'n croesi gilydd. Oce, okay, so dyrwn nhw draw, Mared. Mm. Oce, okay, so dyrwn nhw draw fel hyn. Oce, okay, so ti'n dod â hwnna draw. A hwnna'n i baso fe. Oce. Oce, ma' hwnna'n iawn rwan, do e? Ie. Ie. Oce, so jyst newch yn siŵr bod nhw'n pasio i gilydd. O, celch bach. U, dwy linell o'r top, triongl paint o lan. Yn, llinell yn canol mynd lawr, wedyn dy, cornel, Lliwio triongl na mewn a wedyn sgwar bach ar yr ochr chwith. So mae dynnu'n sownd o, cewch bach arall, sownd o, a wedyn mae dan dynnu ar ôl, so ni'n mynd i wneud dy arall tebyg i beth ni newydd wneud. Okay, so ni'n cymryd yn cornel i bant y triongl, lliwio fe mewn, mae eisiau ni gael bocs bach ar yr ochr chwith, A dyn ni nesa. A wedyn mae yn dyn ni i orffen, oce? Okay? Sylwch ar y funud, dwi gyda'r fideos arall, dwi'n neud llunellau dwbl fan hyn. Dwi yn mynd i fynd nôl i neud llunellau dwbl yma uh, unwaith byddai wedi gorffen y geiriau i gyd. Y rheswm fi ddim yn neud ar y funud yw um, bydd y fideo felly'n para bach yn rhy hir os na i fynd nôl i neud y nawr. Ond pan i chi'n neud nhw, 'to gwasgwch botwm pause yna a gallwch chi gymryd amser i gywiro fe chydig bach, oce? Right, so y graig yn sownd o dan, mae eisiau ein traed yn ni nesa. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bocs to, oce? So ni'n mynd i fynd a wneud un yn y canol. Oce? A fan hyn nawr, bob tro chi'n dod ar draws rhyw siap, Ar y gwylod mewn siapiau rhyfedd yma dynnu fan hyn, oce? Triwch anelu am rwle sy'n neud yn haws i chi neud llythyren. So er enghraifft, mae ochr yr olwyn fan hyn yn gadael siapiau eitha clir ar y ddau ochr, ble os y'n ni'n dechrau mynd am fan hyn, bydde rhyw siap rhyfedd ddech chi fan hyn. So anelwch am rwle sy'n mynd i neud yn haws i chi, oce? So ni eisiau saith, so mae eisiau doi linell fan hyn, a mae eisiau doi linell fan hyn. So fi'n mynd i fynd, fel wedes i nawr, fi'n mynd i fynd bob ochr i'r olwyn. So mae dy fi tri siap gweddol y rhwydd fyna. A wedyn dwi'n mynd i fynd fan hyn i'n dair ochr na'n haws. Okay, so dy ti mared. Bydden ni ddim yn cyfri hwn, okay? So bydden ni'n mynd un, dau, tri. Felly di roi pedwar mewn fyna. Na ti. A wedyn mae eisiau pimp, chwech, Okay. A fe mwyn nhw'n gadael y seithfed. Ok, so ein traed, so e, ni'n mynd i fynd o draws o'r ochr dde. I dot, so e'n mynd i wneud i dot bach, so fi'n mynd i dot. Yn, syth lawr, Down, ie. Yeah. Ta, nesa. So, mewn a mewn. A wedyn ni'n mynd nôl lawr i'r cornel. So, ni'n mynd reit lawr i'r cornel. Lliwio'n trionglau ni mewn. Da iawn. Okay, a os nad nhw'n cyfateb, cofiwch just cymryd bach amser i dwtio fel am. Ni'n edrych bach yn smartach. Yr a mynd yn yr un bocs. So ni'n mynd i fynd lan a draw. A wedyn ni'n mynd i fynd a wneud yn A ni mewn fyna. A wedyn mae E dyn ni, fel ni newydd wneud. A wedyn mae D, ni'n gwneud digon o dyz a ni'n gwybod sy'n mae D yn gweithio. A dyna y top. So mae'r awyr wedi cael ei wneud yn ni nawr. Okay? Mae dyn ni y graig yn sownd o dan ein traed. Mae'r mynyddoedd yma, neu'r um, tipping law, um, maen nhw'n mynd i aros fel maen nhw. Mae'r geiriau ola mae'n mynd i fynd mewn yn y ddau ran yma. Okay? Ond mae eitha lot yn ei rôl i ffitio mewn. Mae gyda ni achariad y cwm yn berwi yn ein gwaed. Uh, sorry, achariad at y cwm yn berwi yn ein gwaed. Felly mae eisiau ni wneud yn siŵr bod gyda ni digon o le cyn dechrau. Um, mae A, so ni'n just mynd i roi'n llinellau ni mewn, oce? Okay? Uh, just so bod chi'n gwybod, mae 1, 2, 3, 4, 5, mae eisiau 6 llinell yn mynd i fynd, neu 6 streipen, sori, 5 llinell, 6 streipen, oce? Okay? Mae'r un cynta, y cornel top yma, jyst yn mynd i gynnwys yr A. So ni'n mynd i gymryd y cornel top yna off, fel bod e'n edrych bod hwn yn cario ymlaen. Ok, wneith hwnna wneud sens, os mae hwn wedyn yn gallu cario ymlaen mewn i hwn. Ok, so bydd A dyn ni mewn fyna. I wneud chariad, so A, chariad at, so mae eisiau hwnna mwy na lai edrych os yfed un, un llinell, ok? So chariad at. A wedyn beth sy'n ar ôl gyda ni yw pedair streipen gobeithio, ok? So beth bynnag yw'r siap sydd gyda chi'r ôl fan hyn, torrwch yn hanner gyda. Okay. So dylai hwnna roi doi strip yn gweddol o seis i chi. Ond wedyn, ni'n torri y ddau yma'n hanner eto. So ni'n mynd i fynd ar draws hwnna. Pidwch becso sy'n hwn yn denau. Okay. A wedyn ni'n mynd i wneud yr un pe fanna. Okay. Mae ti'n mared a torri'r un gweilad yn ei hanner hefyd. Ffantastig. So mae hwnna'n paratoi ni nawr ar gyfer y rhan nesaf, sy'n ni roi yn geiriau um, yr ail randen o beth ni wrth i wneud. Right then, so A, ni'n mynd i fynd, achos bod e bach yn fwy llydan o beth, ni'n mynd i wneud hwn ychydig yn fwy llydan, so o beth sy'n eich fel i dot, lliwch y e mewn. Okay, so A.

Rhaid, mae at yn mynd i fynd ar yr ochr hen, so ni'n mynd i dorri hwnna'n hanner hefyd, fel bod ni'n gallu cario ymlaen nes mlaen, oce? Okay? So dyle fod 1, 2, 3, dyle fod 6 bocs dyn ni fyna, oce? Okay? A wedyn, ti'n torri'r ochr na'n hanner hefyd. Eto, so yn oed cynta, ni'n neud yn C. Wedyn ni'n neud yn H. Wedyn ni'n neud yn A. Y bocs nesaf ni'n mynd i wneud yr A i dot, oce? Okay? So ni'n mynd i fynd lan a ar draws. A wedyn ni'n mynd i gymryd y dot fyna. Ni ddim yn lliwio fe mewn, oce? Okay? A nesaf, so lan A dot bach, a wedyn mae dy ar y diwedd, mae red o'n blaen i, yn mynd i fynd fyna. Ok, so a chariad, ok? At nesa, so fel eithon ni'r adro fan hyn, felly ni'n neud hwn ychydig bach yn fwy llydan. A dyna y bocs i orffen yr A off. A wedyn ty, mewn, a mewn, ar yr un lefel os ni'n gallu. A wedyn lawr, a cymryd i ffwrdd. A wedyn lawr, a cymryd i ffwrdd. Mae'n dibynnu arnoch chi fan hyn nawr, faint ych chi'n mynd i gymryd bant yr ochr ar y dde i wneud e edrych fel T. So, falle bod eisiau rhai chi fy mewn chydig bach yn fwy, dibynnu ble i chi arni, oce? Okay? Right, y cwm, mae'r un nesaf yn digon rhwydd, peder llinell, eh, peder llythyren, sori, so pedwar bocs eisiau. So, torri fe'n hanner, a wedyn torri fe'n hanner eto'r ddau ochr, oce? Okay? Pedwar bocs. So, y, Fel na. C. Fel na. U. A wedyn ym y gwrthwyneb i u. Ok. Ni'n mynd yn dda yma. Gobeithio bod chi'n dal y lan. Yn berwi, ni'n mynd i'n nesaf, yn berwi. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 box drin, ok? So ni'n mynd i dorri fe'n hanner. A wedyn mae eisiau dwy linell ar yr ochr chwith i wneud tri bocs. A wedyn dwy linell ar yr ochr dde i wneud tri bocs arall. Just checkwch bod gyda chi chwech bocs i gyd. Yn berwi fel wedi si, so y, yn, ni'n mynd i wneud by fawr trim, by prif lythyren, So, ni'n mynd i gymryd cornel bach i ffwrdd fan hyn i wneud triongl, a wedyn dau hanner cylch bach. Byddwn ar y gweilod ychydig yn fwy na un ewch i benna. E, dwy linell ar y dde. Mae yr a u yn mynd â'i gilydd fan hyn, so byddwch yn ofalus. Ni'n mynd i gadw'n yr i eitha tenau, fel bod digon led i fi i ffitio yn dwy linell un dy lawr fyna. a bod e'n ddigon clir, oce? Okay? Wedyn i dot i orffen, mae dewis ydych chi os chi eisiau gwneud i dot prif lythyren neu i dot uh, tebyg i beth ni'n gwneud lan fan hyn gyda i dot bach. Wedyn ni bron y gorffen yn ein, felly mae dyn ni 5 box trin, so ni'n mynd i fynd a un yn y canol gyntaf, Wedyn torri ni'r ochr na yn ei hanner a torri ni'r ochr na yn ei hanner. So mae dyn ni 5 bocs i gyd. Okay, so dyna dyn camlu di, torri ochr na yn hanner, torri'r ochr dde yn hanner. Ie, yeah, na ti. Reit e. So yn ein, so ni'n mynd i fynd lawr a draw. Digwydd bod, mae ys gyda ni lawr yn ochr enni gyd, yna. Um, wedyn yn, uh, lan â ni, so i wneud yn, E, draw, draw, i dot, jyst i gael amrywiaeth, dwi'n mynd i fynd â i dot bach trwy hyn, so i dot, wedyn yn i orffen ar y dde, Wedyn mae gwaed gyda ni orffen bant, so mae hwnna'n bimp bocs arall, so ni'n mynd i gallu mynd â un bocs yn y canol, A wedyn torri'r ochr chwyth mewn i ddau. A torri'r ochr dde. Wel, mewn i dri, sori, dwi'n mynd i ddau, mewn i dri. So mae dyn ni un, dau, na, dwi wedi gwneud hwnna'n cywir, yn rhaid. G, U, A, E, D, anghywir. Mae'r pethau yma'n digwydd. Felly, cadwch chi ymlaen, dwi'n mynd i gywiro hwn nes ymlaen. So, beth sy'n siarad chi, yw pump bocs. Felly beth na fi nawr, gan bod fi wedi gwneud bach o gawlach ar un yma, yw, ie, yeah, dwi'n mynd i fynd â gy yn yr un cynta, yn cynnig bocs bach hwnna. Chi'n mared, ti'n neud hwn? Ti'n iawn. Yeah. Okay, dilynwch i mared, mae mared yn gywir. Ie. Yeah. Iawn? Ie. Yeah. Ti. U nesa.

Okay. Mae da fi dau beth fan hyn nawr fi'n mynd i fod yn lliwio mewn nes mlaen. Fi'n credu felly, felly beth na fi yw droiau fe mewn i rhywbeth arall neu geith e jyst fod yn rhywbeth o fox bach neu rhywbeth. Dwi ddim wedi penderfynu'n iawn eto, ond fel bod fi'n atgoffa'n hunan bod eisiau fi wneud rhywbeth o fe, dwi ddim wedi lliwio fe mewn yn fwy tywyll am fyned, oce? Okay? So, Mae gwaed yn haws gyda chi gobeithio os bydd e wedi llawn i mewn yn iawn. Okay? Mae'n profi bod hyn o rhywun sy'n gwybod beth mae'n gwneud weithiau'n cael pethau'n anghywir a jyst bach o hwyl yw e ta beth. Okay. So, gobeithio bod chi yn hapus, bod chi wedi dilyn hwnna'n eitha da. Mae fe siwr fod yn un o'r ei mwyaf cymleth ni wedi wneud hyd yn hyn. Um, so pob lwc da fe, disgwyl mlaen, mae lot o liwiau gallwch chi fod yn ychwanegu lan i hwn nawr, okay? byddwn ni felly yn rhoi y glas yma ar y top ble mae'r awyr, Os nad ych chi eisiau gwneud y bach yn fwy llwm a bod chi'n defnyddio bach o lwyd, um, gallech chi fod yn gwneud y e bod yn machlud dydd a diwedd y dydd a bod yn cerdd y gytrus, o gallech chi defnyddio coch a um, rhyw oren y melin lan am elan i chi. Mae'r gwyrdd neu'r llwyd yn gallu bod, neu'r browns yn gallu bod fan hyn i'r um, y tir falle. Y tir sy'n cario ymlaen fan hyn wedyn hefyd yn mynd â chi llwybr, a wedyn mae gyda chi yr glor ei hunan wedyn falle'n gwe- yn gwisgo siaced oren um, neu pa bynnag le wych chi'n credu dylai fe fod yn gwisgo. Um, byddai'n arwyddo'r gwaelod nawr mewn myned, byddai'n tecluso rai pethau, felly byddai'n neud ambell i beth yn fwy clir, gael weld sy'n mae'n mynd, um, a mae eisiau fi sorto mas yn gamgymeriad i hefyd. So, pob lwc, um, joiwch, a wedyn dewch nôl mewn cwpl o eiliadau, gewch chi weld fel dwi wedi i um, lliwio ni ni, a fel mae Mared wedi lliwio i'n hi. A dyma ni wedi gorffen. Uh, cwm Hugh Chiswell. A gobeithio nawr pan byddwch chi'n lliwio hefyd, byddwch chi yn rhoi cerddoriaeth Hugh Chiswell arno yn y cefnder. Um, mae dyn ni doi lun eitha gwahanol ar yn lliwio trin. Mae Mared wedi mynd am y glas a'r llwyd, sy'n edrych eitha neis, a'r gwyrdd. A wedyn fi wedi mynd am yr orens a'r coch sy'r melyn, uh, ychydig bach yn fwy. So mae dyn ni doi liw, neu doi set o liwiau, eitha gwahanol i gilydd sy'n gwneud lluniau gwahanol. So, pob lwc, gobeithio newch chi joio fe. Fel wedys i, hwn yw un o'r ei mwyaf cymleth uh, i fi wedi gwneud ar eich cyfer chi. Uh, oedd dim ffordd y fi i drwsio'n gamgymeriad i ar y diwedd, ond fel chi'n gweld, sy'n lot o wahaniaeth ta beth, achos mae'r di yn cael ei guddio'n eitha rhwydd yn y diwedd. So, pob lwc, joiwch, cofiwch rannu fe, gyda fi ar ôl i chi orffen.